Rwan, da ni fel ffermwyr wastad yn chwilio am ffyrdd i wella'n busnesau, un ai trwy eneteg, technoleg, neu yn wir yr hyn sydd dan yn traed ni. Ac ar hyn o bryd mae yna gynllun arloesol ar gael i ffermwyr defed sy'n ystyried sut i wella ansawdd a gwerth yn gwlân ni heb dan seilio cynhyrchiant nag ansawdd y cig. Mae Arloesi Gwynedd Wledig, prosiect gan Menter Môn, wedi lansio cynllun pilot arloesol sy'n canolbwyntio ar fridio defed aml-bwrpas i geisio gwella ansawdd gwlân. Llynedd fe ddefnyddio dwy ffarm o Wynedd had hwrdd merino oedd wedi fewnforio o Awstralia i ffrwythloni 60 o ddefed romni yn artiffisial. Arwel Jones o ffarm Blaen Cwm Corwen ydi un o'r ffermwyr hynny. Defaid Cymraeg oedd yn arfer bod yma i gyd um, gen yn nhad a wnaethon ni gychwyn croesi fewn i'r dafad Romney. So dwi'n meddwl ers blynyddoedd mae ma rhywbeth yn cefn y meddwl, dwi'n meddwl bo' fi'n mynd rywle ar ôl y gwlân a bo' fi'n trio ca'l gwerth mwy o... Os o'n i'n gwbo un diwrnod fydda i'm yn cnifio'n nefedd i gyd yn hun so Hmm. Adeg ynny pryd o'n i'n cnifio defed yn hun o' genai'm coste cnifio nag oedd? Mond coste llafur ne' a ti'n meddwl ŵan hynna ti'n mynd ti'n stopio cnifio mae'n ti waeth talu bilie so yy i ni ga'l incwm dio'm werth y job rili oni bai bo' ni'n trio newid Ie. Rhywbeth 'de? Ie. B- be' oedd y siec gwlân yn werth i chi yy yn flaenorol? Llynedd 1,600 oedd 'yn siec gwlân i. Tua 1400 o ddefed, siw oedd ti? Ie, ie. A mewn ffordd, oedd o prin yn cyfro cost y cneifion, ac oedd? Na. Um, o na, o gynnau, sori, o gynnau lan wy'n fawn nhw hefyd, 8, 900 o law wy'n lan wy'n fawn nhw hefyd. Oh, so doedd o, ia, o'n bellfer o gyfro costau cneifios di gwir. Ffarm arall sy'n rhan o'r cynllun ydy Parlla Isa, Rhos Lefain. ger Tywyn. Felly John, mae'n debyg mae'r cwestiwn cyntaf ydy be ddenodd chi at y cynllun yma lle? Wel, y diddordeb mewn glân, dweud y gwir. Um, fi yng nghefnder arwel. Dipyn o ddiddordeb mewn glân a sut i wella gwerth y glân dan ni'n gynhyrchu ar y ffermydd yn neu off y defaint sydd gennym ni lle. Na, trio cael gwella'r glân a cadw uh, ansawdd y cig lle. A sut mae gwneud hynny? Hynny yw, beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n gorau mesur bod peth wan, mae'n debyg? Da'n recordio pwysau a rwy'n cael ei geni. Yn rhywle o 5.5 i 7.5 kilos y bai. Wow. Ar ei bwriad. Ie. Yeah. Nhw'n slaffers o wyn, lympio wyn. Pwysau nhw 6-7 wythnos oed. Pwysau nhw'n cael i dyfnu a gwneud cymhariaeth o wyn arall gyda ar y ffarm neu diwal, os oes yna rhywfaint o wahaniaeth. Mm -hmm. Os dyn nhw well, yn salach, ond beth yna diwal ti dyn hyn, mae sam lawer o wahaniaeth, dweud y gwir, ynddi? Mae'n ddechrau addawol, ac mae'r teulu yma'n awyddus i gynyddu gwerth y cnu Cymreig fel ail fusnes i Gillian, gwraig John, sy'n wreiddiol o Ynysoedd y Falklands. Here your main income is your meat. Yeah. At home it's right. the wool, so yeah. that's where the care is. And uh, this scheme will give you more options, you think, in terms of how to sell yeah. your wool? Yeah, I'm hoping so. Um, we've um,

Umm, you're feeling quite positive about wool here, yeah. is it? Yes, yeah, I am. Betsan Siencyn ydy uwch swyddog cynlluniau arloesi Gwynedd Wledig sy'n arwain y cynllun. Felly, nôl yn 2019, fe gomisiynnom adroddiad i edrych ar sefyllfa bresennol a photensial y diwydiant glân yng Ngwynedd, mm -hmm. A ddaethon ni'r casgliad bod crefftwyr yn gorfod mewnforio cni a gwlân o safon uchel gan nad oeddent ar gael yn lleol. So, dedwch yn bach am sut ydych chi ati i ddewis ffermydd te, achos da chi isio cynrychioli ehangder y diwydiant mewn ffordd, yndych? Mae syn ni'n neud yn siŵr pan dyn ni'n treialu rhywbeth, bod ni'n treialu e mewn lot lefydd gwahanol fel bod ni'n gallu cael yr ateb gore i ffermwyr ar draws y sir, mm. nid dim ond y ddwy fferm yma yn unig. Y merino wedyn, fel hwrdd, Faint mwy o wlân wyt ti'n gobeithio mae hwnna'n mynd i roed a be di ansawdd y gwlân yna debygol o fod y gymharu â beth sydd gen ti'n barod 'lly? Wel, mae'r merino, dylai bod merino yn rhywle o 4 i 5 kilo o wlân off ffwr o ddafad. Mm. Mae'r ddafad Gymraeg rhyw Gilo a hanner, dyn ni am ddwy wrach, os dim di colli lawer o wlân. Yeah. So ddylai ni cael mwy o wlân i gychwyn fo, ac ansawdd y gwlân dy'r peth mwyaf dwi'n mwyn. Mae gwlân dafod Cymraeg, bymtheg ceniog y cilo. Mae gwlân Romni'n 45 ceniog y cilo. A mae gwlân Merino Pyr um, ddecpunt y cilo. So, so ni'n dod rwla rhwng yr Omni a'r Neu'r un o, dwi'n bo, pedair, bimp, chwe pint y kilo wrach, dwi'n gwybod. Gwn ni weld sut eithi, da ni'n mynd gwybod tan amser a ddengys am hwn i. Chos, ia, mis oed i'r wy'n wan, so mae yna flwyddyn arall nes gen nhw gneifio yno. Dwi'n meddwl dylen ni ddweud ar ran y diwydiant, yr sector wlân, diolch am wneud y prawf yma, achos Mae, mae angen, yn does, datrys y broblem yma, dwi'n meddwl, achos di, diolch yn iawn pris gwlân fel mae o'n sicr. Na, chdi mae o'r isel, dweud y gwir. Ond, um, gwn i weld beth gwyth o'r prosiect yma, siawns fydd yn llwyddiannus, e. Dyna rhywun eisiau, neu rhywbeth tebyg i ni rhywbryd.